Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Менә мөхтәрәм җәмәгать, бер мусульман кешесе миңа сорау язган. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ә, Кеше үлә, аны җирләргә кирәк, бөтен кеше дә бай булмый, мөмкинлегенә карап җирлиләр. Ә бит мәет өстендә шундый сүзләр ишетәсең, йөрәк әрни, ирләрне өч кеше юа, ә хатын-кызларны дүртәү юалар. И, дүртәве чатыр тоталар, гөр авызы чабучы, ләхет казучылар алты кеше, ләхеткә төшерүче өч кеше, ләхеткә иңдерүче өч кеше, юып чыгаргач, җеназа астында йөрүче, йөрүләр барысына да бишәр йөз сум ә сөлге куярга кушалар, и сөлге куярга кушалар. Ул бит инде мөмкинлегеңә карап куяргадыр. су ясаучы, су биреп торучы, киемнәрен юучы һәм башкалар. Бик күп санап бетереп булмый. Шул темага группа кереп аңлатып үтсәгез иде, Аллаһы рәхмәте яусын дигән. Менә бит җәмәгать. Менә мөселманнарны без имамнар, дин әһелләре нинди хәлгә калдырдык? Динне ничек күрсәттек без аларга? Моның өчен без җавап бирәчәкбез. Менә бу бу э, мөселман кардәшебез язган сорау биргән сорауда бөтен нәрсәләр әлбәттә менә бүгенге чын барлык бит безнең. Безнең җирлектә бар улар. Әмма ләкин берсе дә була дингә туры килми. Менә әле генә кем артыннан барырга дидек бит, сорап килде. Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм артыннан барырга. Ул ничек булган? Шул вакытта мәет үлгәч, ничек булган ул? Ул бит менә болар өчен берсе өчен дә акча алмаган, акча сорамаган, акча куймаган, таксы куймаган. Ә без куйдабыз һәм куйдырабыз. Һәм битараф булып калабыз. Күрәбез бу хәлләрне. Чыннан да, кешеләр инде Менә кешесе үлмәсен дип курка торгандыр, үлсә ничек җилләрмен, кан садакасын табырмын диючеләр дә бар бит. Менә нинди хәлгә төшердек без халыкны, җәмәгать. Моның өчен без соралачакбыз кыямәт көнендә. Болар берсе дә диндә булмаган садакалар, җәмәгать. Мәет авыр хәлдә, болай да кайгылы вакытта без акча талыйбыз анардан, алардан. Әйе, хуҗаларыннан, мәет хуҗаларыннан. Юл эчендә Аллаһ ризалыгы өчен юлырга тиеш. Имамнар аңлатырга тиеш. Юлчыларга да аңлатырга тиешбез. Әй, Аллаһ ризалыгы өчен барыгыз. Инде анда шундый намек ясамагыз акча бирсеннәр диеп. Аңлатырга тиешбез. Гөр авыл чабучы да шулай менә хәзер күрәбез. Төрле-төрле догалар укып, янәсе миңа акча бирегез шушы укыган өчен дигән формада уйлап чыгарабыз. Анда бит бер нәрсә юк. Бисмилла белән башлыйбыз һәрбер эш хәерле эшне. Әле менә күптән түгел генә җирләргә туры килде. Киров Киров зияратында аста. Әйе, мәчет зиярат караучы кеше төшкән дә анда мәйетне төшергәннән соң тагы нәрсә укып тора анда. Тагы нәрсә уйлап чыгарган. Менә шуның кебекләре безнең яңа яңа яңа яңа садака бирсеннәр дигән мәгънә белән яңа нәрсә уйлап чыгарып торабыз. Без имамнар монарга аңлатырга тиеш җәмәгать. Без сыра алачакбыз. Ләхет куючы куючылар да, казучылар да, ләхеткә төшерүчеләр дә, ләхеткә иңдерүчеләргә дә бернинди Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Әйе. Менә җәмәгать шуның өчен игътибарлы булыгыз. Һәрберебез үзебезнең җирлегебездә, үзебезнең авыл мәхәлләләребездә без без соралачак кешеләр без кыямәт көнендә. Иман булдыкмы? Бик игътибарлы булыйк. Турыны хакны әйтик. Халыкны таламыйк, халыкка өйрәтмик ялган динне. Бу ялган дин, Болай уйлап чыгардылар. Әйе. Халык шуның өчен мәчкә килми. Халык шуның өчен намазга басмый. Мәчетләребез буш. Без акча эзтеләнеп, акча уйлап чыгарып, акча эшләү ниен уйлап чыгарып йөрибез без. Әйе. Бу туры сүзләр. Йөрәк әрни, чыннан да йөрәк әрни. Әйе. Мөхтәрәм җәмәгать, уяу булыйк, уяу булыйк, дин белән уйнамыйк, дин белән кәсеп итмик, Әйе. Дин ул гыйбадәт. Әйе. Дин ул гыйбадәт. Менә халык аңнап ала, эһе садакасын бирәм ди шул вакытта ди, анда мулла килә ди, юлчысы килә ди, менә шул дин дип аңлап ала. Аннары тагы әле мәҗлесләр куябыз. Мәҗлесләр кеше булдыра аламы ул мәҗлесне җыйр- э, оештырырга, җыерга, юкмы? Мәҗлескә барып ашарга, әйе, кайгылы йор- йортта, аннарсының акчасын бирсен ул сез- безгә. Менә болар берсе дә диндә юк бит, җәмәгать. Моның өчен без сораулашабыз кыямәт көнендә. Алла сакласын, Алла Тәгалә сакласын безне имамнар тамугыннан, җәһәннәменнән. Әй, Алла сакласын. Элеккеләр әйтә иде, муллалар тамугыннан Алла Тәгалә безне ерак кылса иде. Менә муллалар тамугы шул була инде. Ясалма дин ясап йөреп, менә шуның белән кәсеп итүчеләр. Әйе. Аллаһ Тәгалә разый булса, сүземнән җәмәгать, менә мин инде йөрәгем сөйләгән сүзләрем булар. Сез имамнар группасы, менә без имамнар группасындабыз. Монарга уяу булыйк, аңлатыйк, халыкны талап йөремик, Алла сакласын.